Wel, Ffion, sir wyt ti? Da iawn, ie. Yeah. Um, mae pawb yn just buzzing i bod yma. Um, mae'r wythnos yma ar o blaen yn, yn, yn clas, so ie, yeah, mae pawb yn just falch i bod yma. Alle ti ddisgrifio y profiad o fod mas yma'n bersonol i ti, ond hefyd fel tîm Cymru? Fi'n credu bod mae pawb yn just taken back tyma bach. Um, support from gytre neu yn y crowd. Mae wedi bod yn just ffantastig. Mae pobl Cymru wedi just blow on i mm. away, really. Yeah. A yn y gêm, diwetha, um, nes ti ddechrau wrth gwrs, sut deimlad oedd i, i sefyll fyna gyda'r tîm yn canu'r anthem ac yn clywed yr yeah. anthem gan y wal goch? Wel ma' nw'n canu e mor wel ma'r ma'r cân yn tymed bach off hefyd. Ie. Ma' pawb yn ma' pawb yn off so ie sai'n gwbod beth ma' 'wn 'na on' on' ma'n mor fel prowd i fod 'ma yn gyda chwaraewyr arall yn canu i Cymru a jyst ma'r wal goch yn yn huge t'wod ma' n'w mor goch a ni'n outcan i pob tîm ni wedi chwarae'n erbyn. So, ie, yeah, i bod na yn sefyll na yn just, ie, yeah, pinch me, sa'n mynd i anghofio hwnna am, yeah. am fy holl bywyd i. So. A mae dy deulu i gyd mas mae hefyd i gefnogi ti? Ie. Yeah. Ie, yeah, maen ma nhw'n just mynd bob mam gyda fi, so mae pawb yn gael tymor bach o bus o'r, uh, o Switzerland. So ie, yeah, mae'n tymor bach o holiday i nhw, um, ond ie, yeah, just popeth around y pêl droed. So, yeah. A ni 'di sôn gymaint faint chi 'di creu hanes trwy cyrraedd fan hyn yn y lle cynta, ond oedd y gêm dwetha 'na yn erbyn Ffrainc am foment i Jessie sgorio'r gôl yna. O ie, pwy arall? Ti'n gwybod, mae hi 'di bod yn, wel, legend i Cymru, a ma' ma' hi still yn yn legend i Cymru, a ma' hy- ma' hi'n dangos hwnna pob tro ma' hi'n mynd ar y cae.

wedi bod yn, yn ffantastig i ni fel chwaraeon. Ath y cefnogwyr yn wyllt pan nath Sophie Ingle yeah. camu ar y can, do? Ie. Yeah. Mae'n galed i bod mas, y, y time oedd hi mas hefyd. Um, a mae pawb yn gwybod oedd hi eisiau dod nôl am y profiad hyn a i dod i'r tournament. A ie, i, hi bod yma yn gret, ond i, i cer arno a chwarae, um, just, ie, yeah, mae pawb yn, yn mor farch i hi. A ma' raid fi holi hefyd am Angharad James, capten y tîm. Yy sut mae hi wedi arwain chi trwy'r bencampwriaeth yma? O ie, pob tro, pob gêm mae hi'n ffantastig. Mae hi'n chware fel ma' hi moyn ni chware. Mae hi'n fel lido fel example. A ie, mae hi wedi bod yn ffantastig a fi'n credu bod ar ôl hyn ma' hi gallu edrych yn ôl yn mor proud. A sut deimlad sy' 'na yn y garfan nawr yn edrych ymlan at y gêm yn erbyn Lloegr? Ie wrth gwrs ma' ma' llawer o fel talks around y gêm achos ma'r y S- y Sais ac y Cymraeg so yym ie ni'n edrych ymlan i'r gêm yym gobeithio bydd wel dim gobeithio fi'n gwbod bod yym y pobol Cymru myn' i canu yym well na n'w so... O bydd y wal goch yna. Bydd y wal goch yn crazy am y gêm hwnna so ie ni'n edrych ymlan i'r gêm a gobeithio bydd Cymru yn dod behind us am y gêm ola. A faint wyt ti wedi mwynhau gwisgo'r crys Cymru 'na? Faint o balchder wyt ti'n teimlo am y ffaith bod Cymru yma yn y Swistir? Sa i gallu rili rhoi e mewn i geirie, ond ma' hwnna'r un peth os fi fi mewn Abertawe neu Caerdydd yn yn neud friendly. Hmm. Yym ond ie i bod ar y llwyfan, massive. Um, a i gweld, ti'n bod, ti'n mynd rhwng y St Gallen a ti'n gweld croeso, i gweld pethau fel yna, um, a just y bucket hats rownd y lle, um, yeah, fi'n mor falch i bod yn Gymraeg, a i wneud e ar y llwyfan hyn yn just, yeah, crazy. Fi wedi joio yr holl profiad yma,